Tiatia ne mpaboa mu ba. Kyerɛme ɛne di kan. Ɛna ɛba obiara nsɔre. Omiɛmfa ade mmienu na ɛne di esa no. Asopra du ha obiara mpagya ne ho. Nana na ɛba no. Ɛne nti toa so nifa. Sanaa. Wɔn nyinaa ɔpon ti edi edi mu bi nana akyɛmpem ɛdi hɔ na afei gya ase wɔn na ɛbɛ nana na wɔgya padeɛ soɔ wɔn nso ɛto aso na ase bɛ na ɛkyɛ tia no dɛkɔɔ wɔn yɛn fa ni die ma ni ɛni die sɛ no ete di n'akyi amammerɛ kwan so hɛn wɔhwɛ santen no mu a nana ɛpapa ɛso di akyire. Mister S O Mensah ɛhɛn ɔne me papa Frimpong agye wo so toa so Atifoɔ so di akyire bɔkɔɔ Obiara mpagya ne mu o Yɛde anidie ma ne anidie sɛ no Saa na ɛteɛ ɛhɛn Afei na dɛɛfoɔ akuru ha Ɛnɛ ɛba bɔkɔɔ na na ɛba na na ɛkyeakyea na akontire ɛdi kan na ɛtoa so sanaa na na akyɛmpene gya ase toa so a na da ase berɛ ɛnso di so yɛn nana nko ara na nam wɔ ne ho kafoɔ maame gloria ɔno nso di akyire Na abusua no toa so fɛfɛɛfɛ kama. Saa na ɛteɛ. Amammerɛ paa na yɛyi na adi ha no. Na na yɛasɛwa nsaba ahema nso toa so. Saa na ɛteɛ. Amasanten no ayɛ fɛ yie na ɛkyena ɛdi akyire na ne nua ba ɔhwɛ a nana papa isaɛso mɛnsa ɔdi akyire katufoɔ so bɔ ne kyi dɔm bɔkɔɔ saa de teɛ amammerɛ no no baabi ɛhyɛ no wɔmfa nhyɛ hɔ a ɛfiri tɔ na ase bɛ na ɛkyiakyia no na ase bɛ ɛkyiakyia

yie daase bia abɔnfɔ gye bɔkɔɔ ɔna odi akyire no daase bia kɔ aba bɔkɔɔ nana akyia nana abɔnfɔ gye no no wa onim ama mmerɛ kyɛɛ no no yɛ nyanwo nana no no daase bia mu akɔ aba ɔkyeakyea. Nana Adam Fahene ɛna aduru ha no. Na asebɛ nso ne mpanimfoɔ ɛrekyia kakra bi na wɔn asena Nana Adam Fahene di akyire. Bɛn bɛ ebi ndin no no Nana akɔ abɛn mu wayɛ ade bebree saa Nana Adam Fahene na ɛkyiakyia no. Obi na asebɛ akyi. Ɛhɛn, saa. Na Nana Sɛɛwa nso di akyire. Ɛte nsa baa hemaa. Ɛhɛn. Mo mo mo mo mo kedefo mo ayɛ ade. Saa mo nhim no. Yɛde anidie mma no. Yɛsɛ anidie sɛ no. Ɛfata no.

Tasiman kuro fam ahemfo no bi. Wɔn nanfo ne nana. Nana ayɛ adwuma kɛse. Firi kurom ahemfo ɛyɛ nana nanfo nom. Dwumadie nti na wɔfiri Tasiman too abɛduru ha. Wɔn de ɔdɔ ɛbɛbɔ ɔdom na yɛde dwuma no ama awie emu die. nananom na akyia no tɛkyima ɔfɛre kurom ahemfo wɔn ate sɛ wɔn adamfo na na ɔsɛ da kɔ atɔ so mmiɛnsa ɛredi dwuma bi sɛ yia wɔn nso ntumi ntena tɛkyima yi na ɔtwere mpɔ nyankopɔn ase sɛ ɔde mo nso ɛbɛduru ha na mo ne mo adamfo ɛbɛka bom na wɔn adi dwuma ɛte sɛ yie wɔn kyerɛkyerɛ nana ɛne ne mpanimfoɔ Techiman Afɔre Kurom ahemfo na wɔn asrɛ kwan no. Nananom deɛ ne di ama deɛ ne di nsɛ no. Sɛ mpanin kan no baabi ɛsɛ no wɔamfa nhyɛ hɔ efiri tɔ. Nananom mo ayɛ ade mo ayɛ ade papaapa. Wɔmɛni gye ho sɛ kwan tenten a wɔn atwa adamfoɔ nti. Na yɛn ano yɔnko bi nso sin onua. Moayɛ ade sɛ moatumi aduru ha. Wɔfiri Techiman, Ofori kuro tɔnn na wɔkyia Nana ne ne mpanimfoɔ. Saa na ɛteɛ. Saa. Saa nso na atitire bebree nso wɔ ha. Nɛɛsefoɔ, bammɔfoɔ a ɛbɛbɔ ɛho ban wɔ ha bi. Nananom nnamfo a ɛfiri Techiman, Ofori kurom aduru ha. Saa ara na MP Honourable Kwame Ayumaduwa nti ɔne ne nkorɔfoɔ wɔ ha bi. Deɛ ɛkyɛn so koraa sɛ Nana Addo Mfegyei de aseberɛ watiatia ne mpamu aba nyɛ hwee wɔ dwumadie yi ntira na n'apɛtɛ nsaman ɛma wakɔ aba. MC nso ne ne nkorɔfoɔ wɔn nso abɛduru ha. Wɔn nso so. Ɛde wɔn anuonyam firi assembly hɔ bɛtaa dwumadie no akyi. Wɔn nso, Petro Nsaman na ɛyɛ ne mpanimfoɔ ma wɔn akwaaba. ne ade titiriw a ɛbɛyɛ a na ehia sɛ ɛsɛ sɛ yenya ɔkannini, otitrani, na ɔtena edwam ma yɛn. Na yɛhwɛɛ benkum hwɛɛ nifa no, Yehu sɛ saa ahenkyɛ yi mfata obiara. Sɛ ɔyɛ nana baako a ɔwɔ Asante Akyem ha, Asante Akyem yɛwɔ Adeoye o, yɛwɔ Adeoye paa. Ɛyɛ yɛn nana Ɔkoforo Boɔ Adɔmfɛ Agyei a ɔtɔ so mmienu. Yɛmfa nsɛmbɔ nhyia nana, ɔno na ɛnɛ da yi ɔretena apuiti ama yɛn. Ɔmanfoɔ, yɛn Nana Titenani, Otitenani, Ɔmanfoɔ a nnɛ wo ne wɔn yɛ adwuma ni, meda wo ase. Ɛyɛ me anisɔ pa ara. Mesrɛ sɛ ayɔnkofa a ɛda Kure Pɛtrɛnsa ne. Adomfɛ ntɛm no, ɛntena hɔ saa daa. Wo manfoɔ bo aba so. Mebɔ mo pɛtrɛnsa man nyinaa aba so. Mema mo akwaaba, mema mo nyinaa afirinhyia pa. Na na se mentena pono tiri ma no a, ɛnyɛ nnɛ ne deɛ di kan. Masom, meda mo ase. Mɛhwɛ ama biribiara akɔ so pɛpɛɛpɛ ansa na makɔ. Meda mo ase.
Bɔnsam ma Nana. Nana ɔhwam yie. Nana akasa sɛ ɔbɛhwam adwumadie no akɔ so na ɔhia yɛn mmoa. Yɛanim sɛ akokɔ ntakra na ɛma no yɛ kɛseɛ na ntakra ho deɛ fa nyinam kwatre kwa. Momma yɛn nyinaa mfa yɛn mmoa mmɔ ntaa Nana akyi na dwumadie no nkɔ so. Na mereka no sɛ, obi a ɔte akonnwa so ha biara, woyɛ chairperson, efisɛ akonnwa no a ate so no yɛfrɛ no chair. Gye tom ma me sɛ woyɛ chairperson. Yɛn nyinaa na yɛbɛdi dwa no abom. Nyame nhyira mo nyinaa. Wote aseɛ saa? Bɔ nsam ma wo ho, bɔ nsam ma wo ho. Ɛhɛn. Yɛnkyɛre ho no, na yɛbɛfrɛ Nana Owusu Ɛkyɛw Agyekum Hene a ɔtɔ so mmienu, Konti Hene a ɔpɛtrɛ nsa. Na sɛ nti a yɛahyiam ha no, Nana ame ate aseɛ.
Yoo, Nananom akyea me, srɛ mo adidie kasa kakra. Nananom, me maame ahemaafoɔ, Pete Nsa Atrankoni, me papanom asɔfoɔ, Nana Kyaman, fa kyɛ me, wo deɛ koraa deɛ sɛ nka mede di kae, Nana Kyaman. Adɔfo a wɔahyiam ha nsɔrensɔre ne yɛn nuanom a wɔfiri akyirikyiri dɔnkyɛreɛ baeɛ sɛ wɔbɛboa ɛnnɛ dwumadie yi. Megyina Nana Petee Nsahene ananmu ma mo nyinaa akwaaba. Ɛnnɛ yɛn nhyiamu a yɛahyia yi, Nana Osei Darko a ɔtɔ so mmiɛnsa baeɛ no, yɛahunu sɛ Na na otu kwan kɔ akyiri, ɔnenam nkurɔfoɔ akuro so. Nkurɔfoɔ to nsa frɛ no, ɔnim nea ɛrekɔ ne nea ɛreba nyinaa. Enti ɔhuu sɛ ne manfoɔ a ɛwɔ akwantuo mu no, obi wɔ hɔ koraa mfeɛ du, mfeɛ aduonu koraa ni. Ɔnsii kuro dua yi mu da. Enti na n'ayɛ nsɛ ɔbɛyɛ biribi a yɛfrɛ no home coming. Na kyerɛ sɛ yɛn nuanom a wɔwɔ akwantuo mu a wɔntaa mma no, wɔabɛka yɛn ho, na dwumadie a ɛrekɔ so wɔ Pɛteɛnsa ha no, wɔaba abɛhwɛ bi na wɔasan aboa ama ayɛ mpuntuo ama Pɛteɛnsa kuro dua yi. Nti Nana ne ne mpanimfoɔ hyiaeɛ na ɛnnɛ na yɛde dwumadie no hyɛeɛ. Enti na yɛhyia ha a, dwumadie titire a ɛhyia yɛn ne sɛ nnwuma a ɛrekɔ so wɔ Pɛteɛnsa ha ne neɛ afe a yɛbɛwura mu yi nso yɛbɛyɛ no, ɛno ho na yɛba abɛda no adi akyerɛ amanfoɔ ne Pɛteɛnsa man a ɛwɔ ha. Na obi a ɔwɔ mmoa biara atumi abɛboa ama Pɛteɛnsa kuro dua yi ayɛ krabɛhwɛ. Yɛn nyinaa bɛdi adi sɛ ɛbɛgye adi sɛ ɛnkyɛɛ biara Nana baeɛ yi. Nneɛma kakra a ɔde aba na yɛde reto dwa yi, ɛsiane sɛ ɛberɛ da tia yɛn. Na na bɛduruyɛ no ara ɔno ara hunu sɛ yɛpɛte yɛn nsa ahemfie a yɛte mu yi. Ɛɛ, ahɔhoɔ bɛwura hɔ a, ɛnsɔ ani papa. Nti Nana ne ne mpanimfoɔ kaa yɛn adwene bɔɔ mu sɛ, Dabi, ɛwɔ sɛ yɛyɛ nsakraeɛ wɔ ha. Papa yi deɛ, ɔseɛ yɛɛ ɔyɔ ma yɛn nso de yɛn ahoɔden tae n'akyi. Ɛnnɛ mosi pɛte yɛn nsa ahemfie a, moahu sɛ nsakraeɛ aba hɔ. Yɛwieeɛ no, ne yɛsan nya nteɛ sɛ yɛasieeɛ a yɛsiee nnipa no. Ebi wɔ hɔ koraa a, wotu adankasa ansa na ade foforo ahyɛ hɔ. Ɛyɛ saa nso a, na ɛyɛ nnome ama kuro yi. Enti na na ne mpanimfoɔ dwene ho sɛ yɛbɛyɛ asieeɛ foforo. A Yɛn nyinaa gye tom sɛ wokɔ yɛne Benimasefoɔ hyeɛ so a, yɛakɔyɛ asieeɛ kama te sɛ yɛgu so a yɛredua nsensan, yɛbɛyɛ nneɛma bebree, ɛno deɛ ɛnyɛ me na mɛka, ɛduru kuro wura so a, ɔno ara de ne nyinaa bɛto dwa. Ɛsɛ sɛ wɔaboa ama ɛsɛ sɛ yɛpete yɛn nsa yɛanya asieyɛ foforo a ɛsɛ sɛ yenni ɔhaw wɔ asieyɛ ho. Yɛn nyinaa nso begye adi sɛ kane no na yɛn atikyafo yi kɔ na wɔkɔkyerɛ ade a, wɔbɛba fie na gye sɛ wɔworɔ wɔn hyɛɛt na wɔasi na kyɔɔko asɛe wɔn ntadeɛ mu nyinaa. Nana baeɛ ɔse daabi wei deɛ atwam nti nnɛ wɔyɛ sesa sukuu a ɛwɔ pɛteɛnsaɛ nyinaa black board a wɔtwerɛ so no me ayɛ no white boards sɛ meboa a mo ara mo nim ɛno nso yɛ nsakraeɛ a Nana de aba kurom ha ama obi bɛhu a ahunu sɛ ɛnɛ pɛteɛnsa yɛn nso yɛka ho bi. Ɛna ɔbaeɛ nso na yɛwɔ nsuo adwuma bi nso wɔ ha. a yɛfrɛ no Patex. Wo a wofaa hɔ akyɛ biara no, wobɛhu sɛ nnɛ nsakraeɛ nso aba hɔ pa ara. Nana de n'adwene ne ne mpanimfoɔ de aboa ama yi sɛ wokɔ hɔ a, ɛhɔ asesa koraa. Na ɛberɛ nni afa, nanso mɛkyerɛ Patex mu kakraa bi, ɛfiri sɛ nnipa bebree taa hu me a, wɔn sɛ na, na, na, na Patex no koraa aseɛ kyerɛ sɛn? Na yɛdeɛ yɛnte borɔfo no, mɛfa borɔfo din ato yɛn nsuo so. Nea edi kan, saa nsuo no a ɛwɔ pɛteɛnsa a yɛhu sɛ ɛyɛ fɛ, yɛatwerɛ din sɛ Patex no, mesrɛ mo a, saa nsuo no, ɛnyɛ me Nana Kontihi, ɛnyɛ me dea. Ɛnyɛ Nana Ɔsɛedako a ɔtɔ so mmiɛnsa, ɛnyɛ ne dea. Ɛnyɛ Atenankonnwa biara nsuo a nsuo no a ɛwɔ hɔ no yɛ pɛteɛnsaman dea. Nti mesrɛ wo, wɔn a wɔhu me no bisa me sɛ, Nana, yɛse wo nsuo no yɛ dɛ paa, wo nsuo no yɛ dɛ paa, na nsuo no ɛnyɛ me dea, ɛyɛ Pɛtɛnsaman dea. Na edin Patex na ɛda soɔ no. Ɛna sane sɛ bere no yɛ fɛ nti no, deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ, na na ɔsɛe da kwa yi ara na na daworo ma ɔkɔfaa mmorɔfo bi de wɔn baa kurom ha, a saa mmerɛ no wɔn ne Basrefoɔ ɛna na wɔdi nsawosoɔ. Na ɛkɔduu mmerɛ bi no, na ɛwɔ sɛ wɔyɛ biribi de boa kuro yi, nti saa mmerɛ na Nana Kodumaa na na ɛwɔ hɔ, nti wɔbɛhuu wɔne ne mpanimfoɔ sɛ deɛn na yɛyɛ ma kuro yi a ɛbɛboa ma yɛn nso yɛn nsa nni yɛ, yɛnyɛ nsuo na yɛntɔn na mfasoɔ a ɛbɛba no yɛde ato kuro no fotuo mu. Nti yɛn nuanom bɛboaa yɛn pa ara ma yɛyɛɛ adwuma no. Na ɛsiane sɛ yɛn nuanom, na kuro a wɔfiri so ba no, na yɛfrɛ no Texas, ebi ka no Texas, ebi ka no Texas. Ɛyɛ Amerika nkuro no baako na wɔbɛboa yɛn. Nti yɛwieɛ, na ɛsiane sɛ yɛayɛ nkabɔ mu awie nti no, na ɛwɔ sɛ yɛfa pete yɛn nsa na yɛfira Texas na yɛka bɔ mu, na kyerɛ sɛ yɛahu sɛ ɛyɛ anuanom mmienu na yɛaka bɔ mu na yɛyɛ adwuma no. Nti patex no, pat no gyina hɔ ma pete nsa, ɛna tex nso gyina hɔ ma Texas. Enti pa patex no a mo moteɛ no aseɛ no no. Enti yɛn nuanom mmorɔfo no deɛ, ɛnyɛ sɛ ebi a wɔn bɛboa yɛn sɛ wɔn wɔ kyɛfa biara wɔ dwumadie no mu. Wɔn nni kyɛfa wɔ dwumadie no mu. Yɛbɛba biara yɛ tete yɛn nsa foɔ. Yɛn ara yɛn mfa so ara. Nana Osei Darko a ɔtɔ so mmiɛnsa na ɛyɛ chairman. Me a meka sɛ meyɛ member. Aunty Maggie ka ho, Aunty Akyea ka ho, yɛn Honourable Kwame Anyibadu ka ho, ɛna yɛwɔ mmorɔfo no mmiɛnsa nso ka ho ne yɛ fɔm bɔɔdo a yɛhwɛ nsuo no so. Enti ɛsiane sɛ berɛ nni yɛ afa nti no, mede me nkyerɛmu a mekyerɛ mu no, msa tɔ obiara asom. Enti mesrɛ nsuo no obi hu no a ɔtɔ a, monka sɛ ɛyɛ ɔyɛ ankorankorɛ bi nsuo a, moboa pɛteɛnsa na yɛde bi nso abɛboa pɛteɛnsa kuro yi. Enti mede m'ano bɛsia nea aka no. Eh, opɛ mu noa de bɛba. Meda mo ase. Nyame nhyira mo nyinaa.
Saa bere a Nana akasa wiei, yɛwɔ kɔmitii kɔmitii bi wɔ kurom ha. Wɔde wɔn anodisɛm, ɔkwan a wɔfaa so yɛɛ adwuma, ɔhaw a wɔhyiae, ne sɛ mmoa a wobehia ho nsɛm rebɛto yɛn anim simma kakraa bi, Presentation of Selected Committee Reports. Nea edi kan ne apɔmuden. na saa apomden no yɛbɛfrɛ Mrs Glade Asante Lartey ɔna ɔda Pɛtrɛnsa Health Service na no fɛnsa bɛhyia no Madam Gladys na ɛba no na ɔmɛka biribi nkyerɛ yɛn
Mr MC meda ase nananom nana dwamtenani nana adɔmfɛ agyei Nananom ne nananom atena nkonnwa a ɛwɔ pɛtɛɛ nsa, praso, adɔnfɛ, nyabo, dwansa ne takyiman nkurofoɔ mu. Ɛyɛ me ahohoahoa sɛ yɛayi me sɛ memmɛka apɔmuden asoɛeɛ ho asɛm. Na kakra a yɛatintim a yɛbɛsɛ yɛkyerɛ mu no ne sɛ yɛn apɔmuden asoɛe a ɛwɔ pɛtɛɛnsa ha no, oburoni bɛka sɛ ɛyɛ chip compound. Na deɛ yɛhu ne sɛ yɛka sɛ chip compound a, na yɛpɛ akyerɛ sɛ community based health planning services a ɛyɛ apɔmuden asoɛe kumaa a yɛde apɔmuden kɔ obi biara aboboa no. Ɛno nti yɛhu sɛ. Ɛyɛ ɔman no nyinaa a ɔmampanyin adi anim. Ɔhwɛ sɛ apɔmuden bɛka obi biara a ɔwɔ ɔman yi mu. Enti nkurow ne nkuraa nyinaa apɔmuden asoɛeɛ wɔ hɔ. Ebi na ɔnam so ma ebi bɛpue ha yi. Wɔde anɛɛsefoɔ mmienu na ɛhyɛɛ aseɛ, na akyire yi wɔde mmiɛnsa bɛkaa ho ma wɔyɛ nnum. Baako afi mu sɛ ɔrekɔsua awogyeɛ, na yɛhwɛ kwan sɛ ɔwie a ɔbɛsan aba abɛka yɛn ho. Na ɛno mu ara na yɛsan de nnipa nnum bɛkaa ho. Na yɛbisa sɛ, dɛn na yɛde nnipa nnum yi bɛkaa ho? Mmerɛ a ɛbaa mpanyimfoɔ adwene mu, Apomdua Sueɛ panyin a ɔwɔ Asante Akyem Central ha a ɔyɛ yɛn Municipal Health Director ne ne mpanyimfoɔ dwee ho sɛ wɔpɛ sɛ, Chip compound yi yɛ kyerɛm na yɛma no kɔ n'anim, ɛno nti ɔbɔ mmɔden yi medical assistant anaasɛ sese yɛka no physician assistant no baako fi apɔmuden asuaeɛ a ɛwɔ Konongo na ɔsan yi midwife baako nso wɔ Odua ase na woyi nurses bɛyɛ sɛ ɛnan enum baako abɛka wɔn bɛsi a wɔn ayɛ enum a wɔbɛka Nnan a wɔhyɛɛ apɔmuden asoɛeɛ wɔ pɛtɛɛsɛn ase no. Ɛno nti, seesei yɛhwɛ mu a, yɛhu sɛ yɛadɔɔso. Yɛn nyinaa yɛkɔ nnipa bɛyɛ aduonu, 20, yɛ staff strength no no, a mekyerɛ mu ka sɛ yɛwɔ physician assistant baako, midwife baako, nurses nkron, ɛnna nnipa bi a wɔboa yɛn adwuma yɛn nso so casuals nso mmienu. Ɛna Youth Employment Agency nso abrɛ yɛn Community Health Workers a yɛto yɛn ani hwɛ a wohu sɛ wɔhyɛ ntadeɛ blue blue na ɛnkyɛɛ biara na wɔbaa Pɛtɛnsa ha a wɔwurawura afie afie mu na wɔn nso wɔwɔ dwumadi soronko a wɔdi boa Pɛtrɛsɛ man na yɛn apɔmuden sesei baabi a yɛyɛ adwuma ɛyɛ library, community library a kan no na Kɛtɛnsa Youth no kɔ hɔ kɔkenkan nwoma, na seesei ɛnyɛ adwuma bio, enti wɔde hɔ maa yɛn sɛ yɛnyɛ adwuma wɔ hɔ. Na ɛnkyɛ biara yɛwɔ awerɛhyem sɛ yɛbɛfi hɔ akɔ yɛn dan a yɛn Member of Parliament, Onuonyamfoɔ Kwame Anyim Adu, ɛne ne mpaninfoɔ abom na wasi ama yɛn wɔ bankye mu, nursery mu, sorry, nursery mu a ɛnkyɛ biara yɛbia ano na yɛhɛ kwan sɛ yɛbɛkɔ hɔ aka nneɛma kakraa bi na adi mu awie. Yɛhɛ kwan sɛ sɛ nyame pɛ a ɛbo afie a yɛkɔ wura mu yɛ a ɛnkyɛ koraa yɛbɛsa nneɛma. Yɛakɔ hɔ akɔtoa yɛn dwumadie so. Apɔmuden Ahyiaeɛ yɛ baabi a meka ma obiara te wɔ ha sɛ yɛgye health insurance. Da no na obi redi nkɔmmɔ na ɔreka sɛ ɛhɔ yɛ obi dea ɛsiane sɛ woto w'ani hwɛ hɔ a yɛntwerɛ hwee wɔ hɔ nti nnipa bebree nnim sɛ ɛyɛ aban ayaresabea. Yɛkyerɛ ma obiara te sɛ ɛhɔ yɛ aban yaresabea a yɛn a yɛwɔ ha nyinaa aban na amploy yɛn na otua yɛn ka. Ɛno nti sɛ wobɔ mmɔden na wokɔ Health Insurance Office hɔ a, ka kyerɛ wɔn na wɔmfa wo din nhyɛ pɛtɛɛ nsa ama pɛtɛɛ nsa ayasabea no atumi akɔ anim ɛsiane sɛ wɔde yɛn aba ha sɛ yɛmmɛyɛ adwuma nti sɛ moamfa mo din anhyehyɛ hɔ na moamma hɔ a, Ɛhɔ no bɛba fam. Ɛna afei nso yɛwɔ nɛɛsefoɔ bi a wɔn nso kokooko schools a ɛwurawura fie mu na wɔhwɛ ayarefoɔ na wɔma wɔn nteteɛ ne nkyerɛkyerɛ bebree. Enti yɛhwɛ kwan sɛ obi biara a ohia yɛn mmoa no bɛba yɛn asoɛeɛ na yɛaboa no. Na yɛfa saa kwan yi so akyerɛ eh, Bɛsɛnsaman sɛ yɛtia yɛ yie ɛsiane sɛ yɛn nana ne ne mpanimfoɔ ka wɔn ti boom na mmerɛ bi a atwam no wɔmaa yɛn ambulance, ɛyɛ Pɛtɛnsaman ambulance, enti wokɔ baabi a na sɛ ɛba sɛ wɔrefa obi akɔ kaseɛm a wobɛhu sɛ yɛtwitwa yɛn ani, yɛbrɛ kɔgyina kwan ho bere ara ansa yɛanya car na yɛn deɛ yɛtena ayie na ambulance a ɛsi hɔ. A, Sɛ obi hia sɛ yɛde obi bɛkɔ kɛseɛ mu a, deɛ ɛhia ara sɛ yɛfa fon na yɛfrɛ na driver aba abɛfa no kɔ na wɔakyagye koraa na deɛ ɛka ne sɛ kyagye no mma yɛn hɔ ɛsiane sɛ ambulance no ɛnyɛ clinic no dea, ɛyɛ ɔman mu no dea nti sika no kɔ ɔman no hɔ. Momma yɛn mmerɛ kakra na yɛnkyerɛ yɛn anisɔ nkyerɛ nnipa bi a wɔatu wɔn ho asi hɔ na wɔaboa yɛn ma yɛn adwuma atumi akɔ so abɛpem nnɛ. Yɛreka a, na yɛrenka nnyae yɛn Nana Ɔsɛe Dakwaa a ɔtɔ so mmiɛnsa ne ne mpanimfoɔ. Wɔ mmerɛ a yɛn Head Directorate yɛɛ sɛ wɔde yɛn ɛmu bi reba ha no, na yɛadɔɔso, enti akonnwa koraa na yɛnnya bi ntenaa so, na yɛkɔsu kyerɛɛ Nana ne mpaninfoɔ no, wɔboaa yɛn, wɔde yɛn nkonnwa, wɔde fridge, table top a yɛde yɛn nnuro, vaccines, bɛsie wɔ mu na ɛnsɛe, kɔmputa ne printer brɛɛ yɛn, wɔmaa yɛn flash screen, TV, ne nea ɛkeka ho, na ɛboa yɛn paa wɔ yɛn adwumayɛ mu. Na yɛka sɛ Nyame nhyira Nana ne ne mpaninfoɔ paa, wɔadom yɛn bebree na wɔgu so ara reboa yɛn, ɛno nti yɛhwɛ anim. Na yɛwɔ awerɛhyɛm bɔ mpaeɛ sɛ nea wɔdwene ho fa apɔmuden, pɛkyɛnsaman apɔmuden ho biara no, Nyame aboa ma wɔayɛ na wɔayɛ awie wɔ ne pɛn so, ahyɛ Kristo din anuonyam. Ɛnsi hɔ ara, Local Council of Churches a ɛwɔ kurom no nso keka wɔn ho boom. Wɔbrɛɛ yɛn scale, baby scale, a Asante midwife gye awo a ɔde abofra no to so na osusu ne mu duro, ne table ne chairs ne chargeable lights. Meda mo ase. Nyame nhyira mo.
Bɔnsam kɛseɛ paa. Wɔn ayɛ ade yie. Ansa na ɔfoforɔ bɛkasa no, Kɔngo Methodistfoɔ aduru ha. Wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔkyea Nana nsɛm. Simma nnum rekɔ ne nsia, wɔwie ma yɛn a, na ɔfoforɔ nso anya bi aka. Yɛsrɛ no bebie, pɛ ne yɛ ama no baabi a ɔwɔ biara siesie wo ho ma yɛn. Ka ɛbɛyɛ yie a, ka ba mfimfini ha na. Ɛɛ video foɔ no anya wo yie ɛhɛn saa Methodist foɔ no no nyame nhyira mo ɔmo abrɛ kotoku kama kama kama kama kama nti ɔgoro hyɛ nyɛ yɛama ɔmo kwan panin yɛ amanu kasakyerɛ ɛbrɛ nti yɛ ano ahwɛ yɛn wate. Yoo, mɛda Nana ne ne mpanimfoɔ ase sɛ saa berɛ yi wɔafrɛ me sɛ dwumadie a yɛdi wɔ Pɛtrɛnsa, ɛyɛ nsuo a yɛhwɛ so yi, yɛfrɛ yɛn Pɛtrɛnsa Wasan Committee. Nsuo a yɛbu no kapan kapan no, yɛn nnipa mmiɛnsa na yɛhwɛ so wɔ Pɛtrɛnsa ha. Me a megyina ha yi, wɔfrɛ me Yaw Manu. Yɛwɔ Kwame Asiedu ka ho, ɛnna Victor Owusu, ɔno nso ka yɛn ho. Saa nnipa mmiɛnsa yi na yɛhwɛ nsuo no so. Na saa berɛ yi, nsuo a ɛwɔ Pɛteɛnsa kurodua mu ha nyinaa no, ɛyɛ mmaako mmaako du mmiɛnsa. Saa du mmiɛnsa no, ɛmu baako na yɛfrɛ no mechanization. Yɛde afidie ato mu wɔ fam. yɛ a ɛtwe nsuo no gu pɔre tank mu na yɛde agu pɔre tank mu no na ɔkɔgyina ho a wakyim no sɛdeɛ ɛyɛ bore ayi pipe ankasa a yɛbuo yi. Saa na sesei no yɛadwene ho sɛ yɛpɛ sɛ Kurodua mu ha pipe a ɛwɔ ha nyinaa no yɛyɛ no mechanization one yɛ a yɛpɛ sɛ yɛde afidie gu ne nyinaa mu na saa nsusuiɛ a yɛasusuo yi Sesei no, yɛpɛ sɛ nka yɛyɛ no kɛse wɔ Kurodua mu ha, na efie biara wo a wopɛ bi kɔ wo fie no, yɛnsi ho kwan. Obiara wɔ kwan sɛ otwe bi na de kɔ wo fie, na bosome so a kakra a wɔyi soɔ no, woatua ho ka. Ɛno yɛ ɛka akyi no, yɛwɔ nnipa bi a yɛabɛyi wɔn wɔ Petensa ha yi ara atreni wɔn ama wɔn ahwɛ saa nsuo no so, wɔn a ɛbɛyɛ mfididwuma no wɔn ahwɛ so. Na yɛbɛsi office nso aka ho. Yɛbɛfa pɛtɛɛsafoɔ yi ara mmarima ne mmaa de wɔn ayɛ ɛhɔ adwuma, office no a yɛbɛsiɛ no. Ahaa, ɛnam saa nti no, ɛyɛ Nana Pɛtɛɛsa Hene ne Nsuofoɔ yi, yɛn a yɛgyina ha yi, yɛatu anammɔn akɔ Atwedeɛ akɔhu Atwedeɛ Water Board. Ɛkwan a wɔfaa so a wɔyɛɛ wɔn nsuo no, yɛn nso amfa ansie yɛn. Wɔama yɛn akwanya sɛ ɛkwan bi a wɔfaa so a wɔyɛɛ wɔn nsuo no, wɔmfa nsie, wɔbɛkyerɛ yɛn. Yɛn nso yɛdaa wɔn ase. Ɛfiri hɔ no. Ɛna ɛyɛ ase a yɛrebɛsi mu no, yɛn nsuo asɛm yi a yɛretɔn yi, yɛafrɛ mmaa a ɛwɔ ho a wɔtɔn no nyinaa wɔ Pɛtɛnsa Ahemfie abusabusa wɔn nsɛm afa sɛdeɛ adwuma a wɔyɛ no teɛ, na ɔhaw wɔ mu bebree. Ɛno nti, Nana ne ne mpanimfoɔ ne kɔmitiifoɔ yi, yɛatena ase ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɛyɛ afe a yɛrebɛsi mu yi no, Yɛwɔ yɛakɔyɛ receipt a yɛde bɛtɔn nsuo no na receipt no yɛ baako wɔ mu Ghana ten cedis ɛwɔ mu baako baako wɔ ha ɛna ɛwɔ five cedis ɛno nso ɛwɔ mu baako baako aduonum ɛna ɛwɔ Ghana three cedis ɛno nso wɔ mu baako baako aduasa na nsuo no nyɛ sɛ yɛatum yɛntum mu sɛdeɛ yɛbu no dada no ara no ɛyɛ ten pesewas no Ɛno ara na yɛbɛtɔn no. Enti sɛ wokɔtɔ kupɔn no na wokɔ nsuo no ho a, ɛsɛ sɛ wote baako na wode korɔ. Because sɛ ɛyɛ ten pesewas na wokɔ a, na woate baako. Sɛ wobɛbu mmienu a, na woate mmienu. Saa ara, ebi a na wonnya sika no mmom ntɔ sidi wɔ ha. Ɛno nti na yɛakyekyɛ mu, yɛ a yɛwɔ fifty ɛna thirty. Nti yɛbɛgyina ha na ayi mmraeɛ afe a yɛbɛsi mu no, saa ara na yɛbɛtɔn nsuo no. Wokɔ a coupon no, agye ahemfie na wobɛnya bi. Wokɔ a secretary wɔ hɔ, wobɛnya bi afiri ne hɔ. Yɛde ɛbi nso bɛgyegya mmea mmea, yɛ a mmerɛ no so a ɛbɛma obiara aso ate. Meda mo ase.
Bɔ nsɛm paa. Ɛbɛyɛ yie. Wokura wo ten na akɔtɔ kupɔn asa de kɔsɛe wo nsuo. Ɛnyɛ yie sɛ. Yɛda mo ase. Yɛn nkyɛre ho no, Nana Dakwa ate eh, adesua Ekobo Education Foundation bi. Mister JK Nkatia ɛna ɛyɛ chairman. Ɔno nso de n'ani nsɛm bɛbrɛ yɛn. Bɔ nsɛm ma Mister Nkatia mmerɛ a ɔreba no.
Yo Nana Chairperson, Nana Adako a ɔtɔ so mmiɛnsa ne ne mpanimfoɔ nananom ne mo a yɛato yɛn nsa frɛ mo nyinara. Nana Adako Education Foundation ɛyɛ Nana ɛba a Wɔwoo no bere a yɛde no tenaa akonnwa yi so. Ɛne sɛn? Sɛ yɛbɛkae a, edwa a Nana bɔeɛ wɔ saa paake yi so deɛ ɛdi kan koraa no, ɛna saa Education Foundation yi yɛwoo no. Adɛn nti ne deɛ ɛdi kan a Nana woo no? Kɔmitia a wɔsɛteeɛ. Esiane sɛ na na enim mfaso a ɛwɔ adesua ho na ɛnam adesua so na waduru saa mpɛnpɛnsoɔ yi, Nana antwentwɛn n'ase na ɔtee saa kɔmitii yi. Mom yɛmfa nsɛmfɔ kɛseɛ mma Nana Dakwa wɔ saa akwanya a ɔde ato hɔ ama yɛn yi. Nana paw nnipa nson sɛ yɛnhwɛ foundation yi so. Na odi kan gye kenketia no na migyina ha yi, Chairman. Francis Opuni, me secretary, na ogyina me nkyɛn yi. Ɔbe Mmereku, financial secretary. Yɛn nuabaa Margaret Owusu, treasurer. Owura J.E. Amoako Kusi, member. Ɛne ɛwɔ nnipa mmienu bi a wɔn mmɛn yɛn. Owura Ayiri Doris Kowonu, ɔwɔ Accra, ɔno nso yɛ member. Ɛne ɛwɔ Owura Yere Sarah Blackman, ɔno nso wɔ US, ɔno nso so yɛ member, yɛyɛ nson na yɛda foundation yi ano. Na yɛn botaeɛ ne sɛ ɛdɔɔso yie, mmerɛ nti, deɛ ɛdi kan no yɛhwɛ sɛ, Kurom ha sei, yɛbɛnya adesua, adekyerɛ ne adesua a ɛwɔ soro, quality education, na afei nso so yɛaboa ama abɛɛfo kwan a yɛde sua adeɛ nso so schools no nyinaa nsa aka bi. Afei nso so, obi wɔ hɔ a na onim adeɛ na nso so awofoɔ no sika a wɔde toa no so no na ɛho ayɛ den. Ɛdepadeesi nso so, yɛn anisoadeɛ ho baako ne sɛ yɛbɛboa ama saa sukuufoɔ a wɔyɛ adeɛ nanso so sikasɛm nti wɔntumi ntoa wɔn adesuadeɛ so no, yɛaboa ama wɔn nso so anya saa akwanya yi. Na yɛnhwɛ afe a a yɛwɔ mu yi, dwumadie kakra a yɛtumi yɛeɛ, Nana Kontihe kaa sɛ, wokɔ sukuusu a wɔ Pɛtɛnsa ha yi a, Saa bere yi obiara wɔ whiteboard a yeyisu marker a yɛde kyerɛ adeɛ, enti wo tikyani kyɔɔko renyɛ wo nsa ho. Afei nso so, ɛdenam yɛn nuabaa baako a ɔwɔ Amerika nana yɔnko bi, ɔyɛ sɛ ɔrepɛ ɔba a ɔwɔ nursing training na waboa no. Yɛhwehwɛɛ mu no ara na yɛn nua baako wɔ ne final year, enti yɛde ne din kɔmaa no. na maame yi bɛsɔɔ ne mu yiye tuaa school fees, ne books ne n'accommodation, na nea etwa toɔ koraa no, ɔde laptop ne ho accessories brɛɛ saa sukuuni yi. Mommyɛmmɔ nsɛm mma maame no, onni ha deɛ nanso so wayɛ ade. Afei nso so, eh, ɛfa adesua ne adekyerɛ nso so, ɛnam sɛ ehia ehia Deɛ ɛdi kan, ɔse importance of education, mfasoɔ a ɛwɔ adesua mu, teenage pregnancy, mprɛwa nyinsɛn, ɛhaw a ɛde ɛba awofoɔ so ne mmaayewa no so, drug abuse, Ɛno nso so, nsunsuansoɔ a ɛwɔ wii nom ne nnubɔne nom, ɛno nso so, yɛde mmɔfra yi nyinaa faa mu kyerɛkyerɛɛ wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛtwe wɔn ho afiri saa ɛkwan bɔne yi so na wɔatumi anya adwene pa de asua adeɛ. Yɛmaa prizes. Foundation no nam Nana mmoa so printe thousand exercise books. Yɛde Marset kaa ho, pencils, de ma klaase biara wɔn promotion examination, the first three yɛma wɔn prices. Ɛna afei nso so schools no nyinaa nso so yɛkyɛ exercise books no a ɛkaeɛ no ma schools a ɛwɔ kurom ha sei nyinaa. Mom yɛmmɔ nsɛm ma Nana. Nana na asɔ yɛn asen wɔ saa nneɛma yi nyinaa ho. Twenty seventeen y'anisoadeɛ ahunu ne sɛn? Ɛɛ foundation no sesei yɛtu ho anamɔn. Sɛ yɛkɔ MA, JSS hɔ a, deɛ ɛwɔ Zongo hɔ no yɛhu sɛ ɛyɛ doafoɔ. Classrooms no ɛnyɛ complete. Ɛduru anadwo a, ɛhɔ na ebi di wɔn ayɛ wɔn guest house. Ɛhɔ na wiifoɔ nso so wɔn nso so di wɔn agorɔ. Nneɛma bebree bɔne na ɛkɔ so wɔ hɔ. Saa bere no yɛne Nana akasa na na ɛbɛhyɛ yɛn asene na yɛayɛ no full class room ama saa sukuu no. Afei nso so yɛayɛ nhyehyɛeɛ ɛyɛ afe a ɛwura mu yi yɛbɛyɛ spelling bee competition ama basic schools, upper primary, science and maths, Quiz competition ama JHS schools a ɛwɔ ha sɛ nyinaa na prices nso so etua toɔ yɛbɛma awards na nanso so a institute ɛsɛ competition a junior high schools no nso so wɔn bɛ compete na wo a wobɛdi kan no foundation no ɛbɛhwɛ o. Senior High School three years no nyinaa. Wo a bɛtɔ so mmienu, foundation no bɛhwɛ wo two years, first year ne second year. Wo a bɛtɔ so mmiɛnsa, foundation no bɛhwɛ wo one year, first year na ɔwofo nso atoa so. Ɛno akyiri no, sukuu no a ɔbɛdi kan no nso so, akyɛdeɛ soronko nso so da hɔ ma wo. Afei nso so, Nana asan nso so Agba ahyɛ yɛn bɔ twenty seventeen ɔɔtɔ car fo asi hɔ ama three schools no junior high schools no abɔ bɔɔl foot bɔɔl na deɛ ɔbɛ wii no no ɔbɛ car fo no ɛbɛ si no school afe baako na winning school no nso so no The foundation ɛbɛma wo thousand Ghana cedis. Na sɛ yɛbɔ toa so mfeɛ mmiɛnsa na sɛ sukuu baako wogye toa so a, cup no woafa no koraa. No, na yɛgyina saa akwanya yi so, foundation no ɛyɛ young, yɛnni sika. Na na n'asoease wɔ yɛn activities nyinaa. Na na asɛm a ɔka ne sɛ, sɛ wopɛ sɛ obi boa wo a, ɛwɔ sɛ wo nso so wohyɛ aseɛ. Enti dwumadi a yɛyɛ nyinaa, Nana na asɔ foundation no ase wɔ sikasɛm mu. Mommeɛ mmɔ yɛn nsam kɛseɛ mma Nana Dankwa. Wayɛ ade yie na na ayɛ ade yie. Enti na yɛnam saa akwannya yi so resrɛ sɛ obiara a ɛka w'akoma, na pɛsɛpɛsɛ nsa adzekyerɛ nye adzesua yɛ nkɔsoɔ na boa yɛ kurodua yi. Yɛsrɛ mo monsɔ yɛ asere wɔ sika fam, ayɛ computers, teaching and learning materials. Yɛsrɛ mo mommoa yɛn. Books koraa bi dada bi na ɔwɔ hɔ a, mommoa yɛn sɛdeɛ yɛn mmɔfra no nso so bɛnya nteteɛ pa. na aboa wɔn nso so wɔ wɔn adesua mu. Yoo, Mpɛdɛhye baeɛ yi, afei deɛ nea aka no, afe a ɛtwaa mu no, na na ɛboa a SDA Senior High School hundred cement bags, ɛna SDA Junior High School forty cement bags sɛ wɔn mfa ntoa wɔn dwumadie so. Nana, Nyame nhyira wo. Meda mo ase.
Bɔ nsɛm kɛseɛ paa. Pɛtɛnsa Development Foundation, pdf, Ɔpanin a ɔda ho yɛ Retired Chief Inspector Sapon. Wɔn nso wɔbɛma yɛn ɔkasa tiatiatiatiatia wiɛ. Wɔn deɛ ɛbɛ tia paa. Yɛnim sɛ n'asɛm no bɔ ne pɔpɔpɔ na afei yɛkɔ yɛn anim na yɛde deɛ aka no ɛɛtoa so.
ɛnna na mame waa wasɔ speaker no mu wohuu sɛ me mmere no boro so a na ɔyɛ afiri ma no yoo ɛɛ egyina ha na ɛba ɛwɔ nana pɛdeɛnsa hene ɛne n'ahemfo ɛne ɔhene biara a ɔka ne ho mp ɔfiri amayɛsɛm mu Amanfoɔ, deɛ yɛ kra wɔ ma wofiri wo baeɛ nyinaa no, yɛde saa nsɛm yi reba abɛto mo anim ama moahunu dwumadie a Nana Dakwah wɔ ha a ɔpɛ sɛ ɛkɔ soɔ. Ebi, ɔfiri aseɛ no, ebi ne sɛ. Bi wɔ hɔ no, wɔfrɛɛ me sɛ dwumadie bi, wɔpɛ sɛ dwumadie ɛkɔ so wɔ Pɛkyɛnsɛ kuro yi mu na memmra na memmɛboa. Enti wɔyiyii nnipa bi deɛ ɛkaa me ho ɛde ɛbaa sɛ yɛmmɛyi saa dwumadie no na dwumadie no anya nkɔsoɔ. Enti yɛtee aseɛ no, yɛhunuu sɛ saa dwumadie yi na ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho adwuma a yɛkurukyire de guu nkrataa so ne yɛde kɔtoo Nana anim maa Nana no ankasa hwɛɛ mu ne n'ahemfo nyinaa hwɛɛ mu hunuu sɛ ɛyɛ nokorɛ saa dwumadie no ɛbɛtumi ama no ayɛ nkɔsoɔ. Dwumadie a yɛpɛ sɛ yɛdiɛ no, ebi te sɛ mining, Wɔn a yɛsɔre firi yɛn kuro mu a na yɛabɛtena kurom ha na mining ne nneɛma bi a wɔyɛ a ɛmma kuro yi nyɛ nkɔsoɔ no, yɛbɛhwɛ saa nnipa no na asɛm biara a ɛsɛ sɛ ɛwɔ ho a nananom bɛtumi ne wɔn aka ho asɛm no, wɔde wɔn bɛgyina aka ho asɛm ama no ayɛ yie. Na yɛwɔ biribi nso te sɛ forest ayi products sɛ wɔn a ɛwɔ nsaase yɛatwa nsaase bi de ato hɔ sɛ nsaa nsaase yi deɛ yɛma no atra ase na yɛde ayɛ adwuma ma Dana Dakwa dwumadi a wɔrediɛ no ayɛ nkɔsoɔ. Deɛ yɛkɔ kyerɛeɛ no ebi nso so yɛ nsɛm bi a nananom tra aseɛ dua. Wɔdi wie a, na obi a ɛsɛ sɛ wotua palliatic bi wɔ ho de ma nananom, na nea ɔkɔfaa saa asɛm no baeɛ no, yɛde sika no ma no na ɔde kɔtua saa ka no. Saa a, saa nnipa no a wɔntua no, yɛayɛ adwene bi de ato hɔ sɛ yɛbɛfrɛ saa nnipa no na yɛne wɔn aka ho asɛm, na sɛ yɛne wɔn ka ho asɛm na saa still no ara no saa na onipa no gyina so a, yɛbɛfa ɛkwan bi so na yɛne nananom ahyehyɛ na yɛde saa nipa no akɔ court. Na yɛwɔ nneɛma bi nso wɔ kurom ha a wobɛhu sɛ wobɛduru baabi a wobɛhu sɛ obi abie ne wireless yee kakraa dendeenden Yɛ a sɛ woretwam koraa no a, woanhwɛ a worenhunu baabi a ɛsɛ sɛ wofɔ. Saa nnipa no nso so no, yɛbɛtumi, yɛbɛfrɛ wɔn na yɛama wɔn warning, ne aka kyerɛ wɔn sɛ, saa dwumadie wɔ yi a Nana afrɛ de ahyɛ yɛn nsa no, yɛreyɛ saa dwumadie no ama no ayɛ nkɔsoɔ, ɛno nti wɔma wɔreyɛ biribi a, wɔma no kɔ fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn ankasa wɔbɛteɛ. Ɛna. Yɛhwɛ mu susu a, yɛbɛhunu sɛ kurom ha no nso so yɛwɔ nkwadaa bi nso wɔ hɔnom a wɔn nnya mfie du nwɔtwe. Wobɛhu sɛ ɛbɛbɔ anadwo nnɔnwɔtwe no na wɔn da so nenanam kuro yi mu ara yɛ dwumadi a wɔn di a wohu sɛ mfasoɔ biara ni so. Enti, saa nnipa no, yebetumi afrɛ wɔn awofo na yɛne wɔn aka ɛho asɛm ama ɛho asɛm no ayɛ tiatiatiatia. Edu baabi nso a, nnipa bi wɔ hɔ a, ɛsɛ sɛ wɔkɔ sukuu, na esiane sɛ dwumadie no amma no annya nkɔsoɔ nti no, na watu de ato hɔ sɛ ɛbɛyɛ a wɔnyɛ saa dwumadie no ma no nyɛ nkɔsoɔ. Yɛbɛfrɛ no na yɛahunu ɔkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ ama biribiara so ayɛ bɔkɔɔ wɔ saa dwumadie no aseɛ. Ebi nso te sɛ saa berɛ mu a yɛwura wɔ hyew mu yi, Mfuo, yɛbɛdɔ mfuo ahodoɔ nyinaa. Ɛno nti deɛ yɛresrɛ amanfoɔ ne sɛ, wodɔ afuo no a, wɔn a wo ne wɔn wɔ area baako no, bɔ mmɔden na frɛ wɔn na ka kyerɛ wɔn, Ɛnnɛ, merekɔ Kwashimafuo, enti mo nso so no, mommɛka me ho. Anaasɛ ɔmmra yɛn nkyɛn, saa kɔmiti yi no, ɔmmra yɛn nkyɛn, yɛbɛpɛ nnipa bi de no ama no, sɛ ɛbɛyɛ a wo nko ara wonkɔhye afuo no, na wonkɔhye ma no nkɔhye amanfoɔ deɛ nso so ɛnsɛe no, ɛsan ɛnka ho. Ɛno nti, wɔn a wo ne wɔn bɔ hyeɛ no nyina ara no, ɛba sɛ mmerɛ no du na ɛsɛ sɛ wokɔhye afuo a, bɔ mmɔden na frɛ wɔn a ɛwɔ ho no nyina ara. Na yɛwɔ biribi te sɛ communal labour yɛ a bosome biara deɛ ɛyɛ sti wɔ ne sɛ bosome biara yɛ a ɛyɛ efiada ne deɛ yɛahyerɛ nana ama nana asa yɛn aseɛ ɛso deɛ ama yɛ sɛ bosome biara a ɛyɛ efiada no yɛbɛkɔ communal labour ayɔ ama ɛde asomdwoe aba ɛna yɛasan soso no yɛpɛ nnipa aduasa Yɛɛ mmarima aduonu, mmaa no deɛ yɛnyanyaa edu no. Yɛɛ sesei wɔ, wɔn ba yɛ watch dogs de ama kuro yi mu, ama kuro yi mu anya mpono atu. Ɛɛ mmoa a yɛgyaa wɔn a wɔn nenam basabasa sɛ nkraman, sɛ nnwan, ne nneɛma a ɛmfata, wɔn a ɛtoto wira gu abɔnten soɔ no, ɛno no nso so no, Nana ama yɛn ho kwan, yɛde nkyɛnsee rebɛsisi kurom. Sɛ nsuo na wobɛnom a, wonom nsuo no wie a, na wode wo nsuo no akɔ nsuo no kɔntena no akɔto saa kɔntena no a ɛsi hɔ no mu, na ɛde asomdwoeɛ aba. Na wɔn nso so a ɛwɛn nnwan no nso so no, yɛsrɛ wɔn sɛ, Woka kyerɛ obi sɛ, Woreyɛ wo dwan, mmra so. Ɔse, Daabi, ɔno deɛ, deɛ ɔnim ne sɛ ɛbɔ nnɔnnɔn mmiɛnsa a ɛsɛ sɛ ɔbue odwan no. Ɔbue no a, ɔkɔ a, ɔnni biribiara ka ho bio. Daabi, yɛpa mo kyɛw, nyɛ saa na ɛyɛ no. Sɛ ɛbɔ nnɔnnɔn mmiɛnsa anaa nnɔn mmienu na wobue aboa no a, ɛsɛ sɛ wonya obi ma ɔdi aboa no akyi na ɔde no kɔ na ɔkɔdidi na wosan de no bɛto baabi a Wobiae no ansa na wɔato no mu na wɔahunu sɛ wɔayɛ free, anyɛ saa na wobia no na ɔkɔ na ɔkɔsɛe obi adeɛ a anaa wɔde bi akye no na ɔde no ba a, yɛde wo bɛkɔ nana no mu anim ama wo nso so woayi ano. Nsɛm no dɔɔso, ɛno nti yɛsrɛ nananom sɛ, Nea aka no, yɛbɛbɔ ho ban na yɛne ɔman yi atra ase ayɛ na ayɛ asomdwoe mu. Yɛda mo ase. Bɔ nsɛm yiye paa. Waka Pɛtɛtɛ Mpuntuo ho sɛm na ɔkaaɛ no. Ɛhɛn. Sɛsɛɛ deɛ aduru soɔ no, yɛwɔ bebree yɛ, nanso ɛberɛ nti. Yɛbɛkeka yɛn nsa ase. Yɛkeka yɛn nsa ase wie a, deɛ aka no, yɛde bɛtoa so. Yɛse, Yɛnkɔte aduro mmrɛ a ɛne ahaban. Ne saa nti, yɛbɛkeka yɛn nsa ase, na yɛwie a, na bi wɔ hɔ a, na yɛde atoa so. Na yɛn mfitiaseɛ no, deɛ yɛpɛ sɛ yɛka ni, Nana Flo Baanyua, mfeɛ mmienu na wasi mu yi, Nyame abɔ ne ho ban ama Afea Kwaporaa abɛto me ne wo mmienu ne Nana Yɛtease. Enti DJ ma yɛn nwom bi yɛbɛda Nyame ase fa kyɛnse yi bɛsi ha Nyame abɔ hɔ baba fie ato wɔ no bɔ mmɔden aa kakra bi a wɔ biara fa bɛda Nyame ase yɛda Nyame ase wie a na deɛ ɛtoa so no yɛde atoa so wosɔre No aba deɛ wonho biaa wabɛto ɛyɛ nyame aseda ɛna wode ma no no ɛnwom no kɔ sɛ no hɔ na ɛfiri aseɛ aba abɛdɛ nyame aseɛ ebia baabi a wotie biaa wote apata steo wote akyerɛ o yɛ nyinaa de santen ɛne ahokeka ɛne adeɛ ɛɛdɛ nyame ase bɔmmɔden a na asɔre bra ɛhɛn

yɛda nyame ase yɛda nyame ase yɛde nyame ase da na ɛma no no ɛnyɛ bɔni ayɛ nyame na ahwɛ ɔso ama fi akɔpra bɛto wɔ na nyame ase wae yɛde ase da ama twɛ yɛmpɔ onyankopɔn ɔno ne yɛakokyɛm ɔno ne yɛn biribiaa yɛana nase a Me ayɛ me ni afe na me ɛna nyame ase obiara nsɔre sɔre na ha ɔba pa ne nyame nhyira o nyame nhyira bebree na ne agye ho baako de hi wayɛ adeɛ wode ahokeka ne anigyeɛ ɛna ɛbɛde nyame ase champion sɔre sɔre sɔre sɔre obiara nsɔre na ɔbɛde nyame ase Nyame ase da ɛna ɛde ma no no Nyame ase da yɛ bebree na Nyame nhyira ɛnte bokorɔ so Nyame ayɛ bi ama na ɔkae da no ase a ɔbɛhyira wo bebree Nyame ase da na ɛde ma no no de Nyame ase de Nyame ase de Nyame ase baabi a wɔ biara

Mogya ɔde ne mu afusa me, tɛkrɛma da abɔdeɛm. Na deɛ wanya ho ayɛ adeɛ aa. Nyame ase. Yɛda Nyame ase. Ɔsɛntontɔn ne nkamfoɔ. Deɛ wɔ biara fa bɛ Nyame ase. Awurade na nipa di ho. Ɔnyɛ nyame bi Nyame wae. Woda na se, wosrɛ foforɔ a.

Bɔ nsam ma ho so atumi ada Nyame ase. Wayɛ adeɛ bebree. Accountantfoɔ no mɛfa ade no nkonko hwi na yɛnhunu deɛ yɛreyɛ. Deɛ ɛto asoɔ ni, yɛn nyinaa abom ada Nyame ase ɛsiane sɛ yɛrepɛ mpuntuo ama pɛtrɛnsa na ebia aka nkuro a atwa ho nyina ahyia no, ɛse yɛkeka yɛn nsa ase kakra. na yɛde yɛ biribi. Na sɛnea yɛrekɔ no ni, sisi a yɛrefrɛ akuafoɔ a ɛwɔ ha, obi a woyɛ kua biara, wo se fa wo deɛ bɛto mma yɛn. Sɛ sɛ yɛfiri akuafoɔ so na ɛba. Kuani biara wɔ ha biara, wogye wo ho di sɛ woyɛ kuani a, Bɔ mmɔden ara fa wo deɛ bɛtom na Nyame bɛkyerɛ tumi wɔ kuayɛ a woyɛ no so. Ahaa. Bible aka, ɔse nea ɔhu mmɔborɔni mmɔbɔ no ɔde fam Awurade. Deɛ woyɛ wɔ ha yi wode fam Awurade. Nyame na ɔhwɛ wo nnɔbae so. Obi biara Nyame na ahwɛ so. Enti yɛyi biribi ayi Nyame a ɛne apenpontuo ama wo ne wo kura. Bɔ mmɔden akuafoɔ nyinaa nsɔre. Okuani bi ansɔre nnyina hɔ mmɛhwɛ no. Mede wo bɛdi akuafoɔ he, wo ne wode kan aba. Kuani biaa nsɔre mmra. Nyɛ adwoeso nko ara na ɛyɛ kuani. Kuani biaa aboɔ Nyame nhyira wo. Woakyerɛ sɛ woyɛ kuani. Nyame nso bɛhyira kua adwuma no so. Kuani biaa mmua wo nsa so. Bue wo nsam ma Awurade. Pɔtɛnsa kuafoɔ na mefrɛ mo. Baabi a woyɛ kua biaa Nyame bɛhyira wo. Hemaa Nyame nhyira wo. Akuafoɔ na aduru mo soɔ ahaa Kookoo akuafoɔ Sɛ wo dɔ ba nhye Sɛ wo biribi a wodua biara Woyɛ nkokɔ Akuafoɔ nsɔre Akuafoɔ aduru mo soɔ Akuafoɔ nsɔre Ɔbaa pa nyame nhyira bebree Nana nyame nhyira Akuafoɔ nsɔre

Wobɛtumi de wo deɛ abɛto mu na ayɛ fɛfɛɛfɛ. Agya Samuel, Nyame nhyira wo sɛ woayɛ w'adwuma na woyi bi apɛpɛtɛ nsa mpuntuo. Woayɛ adeɛ bebree. Nsano adwumafoɔ mmra. Nsano adwumafoɔ mmra. Mede me deɛ ato mu. Yɛ a na mepem adeɛ kakra kakra. Nti mede me ato mu. Adepahofoɔ, etieyɛfoɔ, kapentafoɔ. Biribiara, wɔn twa photo biara. Wɔn nfa no bi mmra. Maame Nansa wayɛ ade me kae wo kyi bo fruit wayɛ adeɛ bebree obiara nfa no deɛ mmra yɛpɛ biribi agyina so. Nana MC ɛde ne deɛ aba. Saa ara nso na Pra Ase Hemaa, Nana deɛ mabɔ no abaso dodo, ɔdii kan ha, ɔno nso de ne dua ba. Deɛ mereka ni, yɛɛ Pra Pra Aziaza mpontuo, mepɛ nima, nnipa mmaako mmaako mmaako du a wɔn wɔ pɛtɛnsa ho dɔ, obiara mmrɛ me hundred Ghana cedis, hwan na ɛbɛtumi ayɛ saa adeɛ wei? Wobɛtumi asɔre bra? Hundred Ghana cedis, mepɛ nnipa du pɛ a wɔn wɔ pɛtɛnsa ho dɔ, na wopɛ sɛ pɛtɛnsa tu mpɔn. Bua me hundred Ghana cedis. Hwan na ɔwɔ akokoɔduro paa a obetumi aba? Nipa du, hundred Ghana. Hundred Ghana cedis. Hundred Ghana cedis. Nipa du. Obiara ni hɔ deɛ a. Hwan na ɛba? Bɔnsam kɛseɛ paa. Ahaa. Ɔbaa pa, Nyame nhyira wo papaapa. Hwɛ anka mepɛ nipa nko aka maame ho. Woayɛ adeɛ papapapapapa. Nyame nhyira wo ate. Ɛhɛn, nipa aka nipa nkron. Hundred Ghana cedis. Emu odudeɛ. Nanso woyi a, sɛ waka kyerɛ sɛ Bible se, deɛ ohun mmɔboroni mmɔbɔ no, wɔde fɛm Awurade. Hundred Ghana cedis ɔbaako aba, hwan na ɛba bio? Hundred Ghana, ɛdɔɔso paa o, nanso pɛdensɛm mpontuo nti wo yi a, ɛbɛboa wo. Nana Nyame nhyira wo, Nyame nhyira wo papaapa. Roman Catholic Church, Nana wɔn de wɔn envelope aba, daase wɔ fagu mma yɛn, Nyame nhyira wo paa. Aka nnipa nwɔtwe, hundred Ghana cedis. Ɔhene, sɛdeɛ ɔsi ba no, bɔ nsɛm ma no ma me, bɔ nsɛm ma no ma me. Woayɛ adeɛ papapapapapapa. Hundred Ghana, ɛmu ɔdu paa nso pɛtrɛnsɛ nti, wobɛnya nhyira woate. Ahaa, aka nnipa nson, manya nnipa mmiɛnsa, ka nnipa nson, hundred Ghana cedis. Hwan na ɛreba bio? 100 Ghana yɛde sikasɛm no ɔbɛ wiɛyɛ sɔre na bɔ nsɛm ma maame a ɔreba yi bɔ nsɛm paa ɔhema nyame nhyira wo hwɛ makoma so adeɛ no sɛ nyame nyɛ wakoma so adeɛ ma wate ɛhɛn 100 Ghana fatu mmae wayɛ adeɛ bebree ɔhene wanom nso ni na na Savior Church pɛtrɛ nsa Savior Church ɔm de ɔm repapa ba yie yɛnyɛ wo dee ni Nana, ɛyɛ asɛm o. Aunty, fa kyɛ me, woakae me deɛ. Ɛberɛ no nti, ɛsɛ nka nananom koraa asɔre. Nso kakra bi na mato mmra. Mpanimfoɔ mo de bɛkyɛ me. Biribi nti, Nana Adom fa gyei fa mbɔne kyɛ me. Ka ɛnsɛ sɛ mma nonsia bɔ wo ha. Nanso yɛanyɛ me anidaho anaasɛ aniammɔ ho. Fa mbɔne kyɛ me. Wo kasa a ɛtwa toɔ no, mepɛ sɛ woka na yɛma wo kwan ma wosɔreɛ, Nana. Meda mo ase ne amumuyam a mode hyɛɛ me ma mebɛyɛɛ chairman ma saa ade yi. Nea mahu no nnɛ yi, anka mɛka ho nsɛm bebree, nanso so na. Enti akyire yi, foforɔ bɛba, na na ɔhɔ yi deɛ yɛnim sɛ foforɔ bɛba bio. Ɛtam biara a mobɛto mo nsa afrɛ me biara nso, mɛba. Na meba a, mɛba abɛka nsɛm a. Sɛnkyerɛ a Nana Dakoa ɛsɛ sɛ yɛpia no ma no soro dua no, ɛsɛ sɛ Asante Akyemfoɔ nyinaa pia no. Mɛba abɛka akyerɛ mo ama moate aseɛ. Meda mo ase bebree. Kotoko Ekurami ɛyɛ SD Asafo wɔn kotoko ne Ekurami ɛnse yɛde ekɔ wɔn nso aba bi. Yoo MC meda ase. Nana ate adwa mu. Nana Pɛtɛnsahene. Sɛ megyina ha a na megyina MC Honourable Boyɔn ananmu. Nana Pɛtɛnsa frɛɛ no na bibi nti wantumi amma na ɔyɛɛ no sɛ megyina n'ananmu. MC sɛ ɛyɛ n'anigye, ɛyɛ no fɛ sɛ Yɛfrɛ no sɛ ɔmmra na ɔmmɛboa ne dwumadi awiei pɛyɛ. Edi kan no, ɔde nnaseɛ de maa Nana Pɛtɛnsahen ne Pɛtɛsaman nyinaa sɛ yɛahu no saa na yɛafrɛ no. Na deɛ ɔreka ne sɛ, Adeɛ a ɛte sei no, ayɛ anaa ɛboa? Ɛma nnipa hu sɛ ampa sɛ wofiri Hiɔɔ firifiri Hiɔɔ pɛtɛnsa ne nkuro pɛɛ sɛ woba. Abusuafoɔ ma yɛnsie ntra ase na yɛmɔ mpaeɛ. Tete kɔ frɛ mo anyame Twirampɔn a ɔwɔ soro na ɔne onyam ahyɛ asase yi so ma. Yɛda wo ase nea wayɛ ama yɛn ho sɛ berɛ ɛte sei mu. Ehia sɛ yenya sika a yɛde bɛboa ɔman yi mpontie. Dodow no ara hyɛ wo anuonyam. Ɛno nti, yɛde saa afɔre nyinaa rehyɛ wo nsa. Awurade, fa wo nsa ka wɔn. Fa wo nsa to wɔn nnwuma so. Hyɛ wɔn den. Hyira wɔn. Sɛ ɔdaadaafoɔ no asesa wɔn hyɛbrɛ a, Awurade, sesa no ma yɛn. Biribiara a Omei bɛyɛ no nwie yie wɔ nkonimdie mu ma afe a ɛrekɔ wieɛ yi yɛbɛhyɛ afe foforɔ mu. Ɛnyɛ afe pa ma ankorɛnkorɛ biara a wɔdii saa dwumadie no akɔten. Na dwumadie nso so, sika a yɛde bɛdi saa dwumadie no nso, dwumadie no nya nkɔsoɔ, ɛnya asomdwoeɛ, ɛnya nhyira na ɛnkɔ anim sɛnea ɛbɛyɛ a ɛde nkonimdie bɛbrɛ yɛn. Ɛno nti, ka adɔfoɔ ne abusua a ahyiam nyinaa bom ma yɛn nsa nka wɔn anim adom bebree nhyira asomdwoe wɔ yɛn Awurade, yɛn Agyenkwa Yesu Kristo wo din mu. Amen.
Tete nsahene, nananom atrankonnwa, nananom, asɔfoɔ, mmaa, mmarima, nsɛntwerɛfoɔ, mema mo nyinaa afinhyia pa. Yɛda mo nyinaa ase. Ɛnkyɛɛ pii na yɛtoo aba, sɛdeɛ me nua no kaeɛ no, asomdwoeɛ mu. Megyina Nana Akufo-Addo nan mu ne yɛn wura Bawumia. de aseda ma Pɛtɛnsa man ne mpɔtam ha nyinaa wɔ animuonyam a moahyɛ yɛn. Yɛde aseda ma asɔfoɔ mpanin wɔ mpaeɛ a moabɔ ama Ghana atu mpɔn. Nkɛnsɛm bebree wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ meka, ɛfa apɔmuden ne nneɛma bebree ho, nanso so berɛ kɔ. Menim sɛ dwumadie a Nana wahyɛ aseɛ yi ɛbɔ aba so na menim sɛ wei nyɛ nea ɛbɛtwa toɔ na mmom wei bɛyɛ deɛ ɛdi kan na deɛ ɛtoatoa soɔ no yɛbɛhyɛ mu kena. Aduansaman se float no nko ara wɔhia no da koro, ɛfiri anɔpa kɔsi anwummerɛ na yɛtwi so ara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya da koro na yɛbɛtumi de atena ase adwendwen kuro no ho. Ɛyɛ sɛ anka no tete. Anka no tete, na yɛwɔ kwan a yɛfa so tete mmaayewa, ɛɛ, wɔn a wɔsi soɔ nkurobo na wɔde sua aduane noa ne nneɛma nneɛma. Ɛno nti yɛbɛhyɛ ase na yɛahunu kwan a yɛn nyinaa ka bɔ mu a yɛbɛfa soɔ ama homecoming no ayɛ akɔnnɔ ama nnipa firi mmea mmea, akwantuo mu, akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ nyinaa aba abɛka yɛn ho. Ne sɛntiaa koraa no, menyaa no ntee sɛ Nana ahyɛ sɛ ɛmbe sukuu no ɔbɛyɛ ama no ayɛ sukuu mmoa de ɛpono ato ano. Ɛbɔhyɛ a mehyɛ ne sɛ Nana yɛ ready a, ɔnka nkyerɛ me. Mɛboa no cement hundred cedis ama yɛde ayɛ sukuu no. Ɛno ne sukuu a mekɔeɛ ansa na meduruu deɛ maduru yi. Mpanin sɛ da mfiri fie. Nti ɛberɛ a nananom mo atra nkonwaeɛ ready a ɔmo ma maso nte ɛberɛ nti mentumi ntoa so ɛbere pa mu nana ɔdawroma mɛba fitia mu na deɛ ɛsɛ sɛ yɛdwene ho biara no yɛadwene awurade nhyira wo na ɔnwo ahennie ntim amen.
Bɔnsam paa bɔnsam yie moayɛ adeɛ. Nana yɛakeka ne nyinaa yɛkɔɔ pon hɔ no yɛhu Nana a saa nkama ɛne ne nkorɔw ne envelope daase deɛ mabɔ din deɛ fa ma wɔn ma me medaase bebree Nana a saa nkama ɛne nyaboo wɔn amma kwa wɔn de biribi abrɛ yɛn Nana nyame nhyira wo saa berɛ yi yɛsi agokansie bi wɔn a ɛdii kan no mmienu yɛbɛkyɛ wɔn adeɛ. Saa bere yi Bible mu nsɛmmisa no a ɛbaeɛ no, SDfoɔ na ɛdii kan. Nananom ayɛ adeɛ no yie ama no ayɛ fɛ. Wɔn a ɛsi akan no nyinaa yɛakyɛ wɔn adeɛ. Nti mebɔ wo din na wode mmirika ba na yɛakyɛ wo adeɛ. Sɛ bere yi Roman Catholic wɔn wɔ hɔ a wɔmmra mmɛgye wɔn akyɛdeɛ. Roman Catholic bɔ nsɛm maa wɔn sɛ wɔn sii kan no bie wɔn wɔ hɔ a wɔbɛgye wɔn akyɛdeɛ. Roman Catholic ɛhɛn ma ho yɛ ha ma yɛn ɛsrɛ bebree ɛberɛ nti ɛhɛn akyɛdeɛ wei yɛ akansi a mobɛsii bie no ɛne akyɛw akyɛdeɛ no kwabenkum di no ne fa kyi anaa wɔn ntwa ho na nyɛ fɛfɛɛfɛ. Yɛtoa so a, Methodist Church, Methodist Church, wɔn nso wɔn abɛgye wɔn deɛ. Wɔn na ɛbɛgye Methodist deɛ no. Mo bɛma. All the power we need, all the music you want. SDA Church, SDA wɔn nso mɛgye. SDA Church ɛnso wɔn agye wɔn akyɛdeɛ ɛhɛn ɛda mo ase paa yie saa na Roman Catholic ɛnso wɔn agye wɔn deɛ. Presbyterian Church of Ghana Presby Church ɛnso wɔn agye wɔn akyɛdeɛ. First. Wei deɛ wɔn si kan no obiara nsa kan bi ɛkyerɛ kronkron ɛsɛ wɔn kɔ sua afei na yɛba a wɔn adi kan ɛne wɔn ɛtɔ so mmienu no so aha no. Roman Catholic Church wɔn na ɛtɔɔ so mmienu wɔ akansie no pɛnsɛn bɛhyɛ wɔn kwan wɔn na wɔn bɛgye akyɛdeɛ no Roman Catholic Church wɔn na ɛtɔɔ so mmienu wɔ akansie no mu mesaa no no pɛpɛɛpɛ nkurɔfoɔ yɛda mo ase. Romanfo agye awiei na wɔn a dii kan wɔakansie no yɛ SDA Church. Wɔn nso fa nsa mpo hyia wɔn, wɔn a wɔbɛgye akyɛdeɛ no. SDA Church. SDA Church. Wɔn na dii kan wɔakansie no mu. Nti akyɛdeɛ kakrakra wei yɛ wɔn dea. Ɛhɛn. Nsɛnkyerɛfoɔ no. Nsɛnkyerɛfoɔ no nkyerɛ nsɛm no ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ ma yɛn. Mo ayɛ adeɛ bebree. SD foɔ yaba mo aba so. Yoo yɛɛba bɔɔl agokansie no so sesei Twi yarefoɔ ɛna dii kan ɛwɔ bɔɔl no mu yɛka kyerɛ wɔn sɛ nka nnura wɔn mmra na wɔn ɛbɔɔ bɔɔl no yɛmma wɔn ntaadeɛ sɛ wɔn wɔ ha deɛ a na wɔn mmɛgye wɔn ntaadeɛ wɔn ɛbɔɔ bɔɔl no yɛsa baako nsia nan na wɔn mmɛgye kuruwa no ɛhɛn. Sɛ Bɔɔlfoɔ na ɛbɔɔ no wɔ ha ntɛm pa ara, wɔn sɛ ɛmfa santen mmra na wɔmmɛgye akyɛdeɛ no wɔ berɛ a yɛrema Nana Kontihen, Match Commissioner, na waba de akyɛdeɛ no ama yɛn no. Wɔn a ɛbɔɔ bɔɔl no wɔ ha, momfa santen, ɛhɛɛ, Mebamtoa monyɛ no ntɛm ma yɛn, Tirinwamfoɔ no monyɛ no ntɛm ma yɛn. Nana sɛ ɔmo mpɛ t-shirt no deɛ a ɔbaako mmɛgye cup no ne yɛnkɔ ah, mo kɔ mo nya mo ho mmerɛ mmɛgye a na mo mo da so kɔ a tá a wɔte a mo de adeɛ no kɔ yɛfrɛ mo a mo mua captain no mmɛgye kuruwa no

Nana awiei.
Ahemmafoɔ, asɔfoɔ, adwumakuo kuofoɔ nyinaa pɛtɛnsaman, mɛda mo nyinaa ase sɛ ɛnnɛ homecoming na ɛdi kan yi a yɛto yɛn nsa frɛ mo nyinaa moaba na moabɛboa ama biribiara ayɛ fɛfɛɛfɛ. Dze mbrɛ no kɔ beberee ntsi nnyɛ adze a mɛkasa beberee. Na dɛm mpɛ dɛ mekã no sɛ afe a ebesi mu no, twenty seventeen no, yɛdze dwuma beberee esi hɛn so. Wɔfa bambɔ a, Nana Dwuma Daroma ɔsi Police Station dan ama hɛn. Ɛwom sɛ dan no wɔansi anwie deɛ, ɛdan no yɛbɛsi awie na yɛde ahyɛ apolisifoɔ nsa sɛ yɛbɛsini no. Ɛna yɛate Watchdog group, wɔn nso biribi a wɔhia biara yɛbɛma wɔn. Na Watchdog group no nso no, Yɛbɛma wɔn ayɛ security company a wɔn nso wɔbɛbɔ banbɔ nyɛ Fitinsaa nko ara bɛ Asante Akyem man nyinaa. Ɛfa adesua ho a, yɛayɛ nhyehyɛe bebree. Ebi na Nana Akontini kaeɛ no ne Mister Nketiah kaeɛ no. Ɛfa apɔmuden nso a, saa ara. Titire pa ara ne kuayɛ. Afuom kwan no, yɛbɛbae mu. bus stops ebesi bi aka ho, cars no ebi bɛka ho. Nti yɛwɔ nhyehyɛɛ bebree. Deɛ deɛ mɛsrɛ nsɛ mo nyinaa mo mmoa na pɛteɛ nsa ɛnya nantu ma pa bi mfra nye pɛteɛ nsa nko ara nkabom kɛseɛ ɛna ɛpɛ sɛ ɛba Santen Akyem. Deɛ ɛha pɛteɛ nsafoɔ biara ɛha Nyabofoɔ, ɛha Bemmaase, ɛha Adomfe. Saa. Yɛn nyinaa yɛbɛka bom. Na nnipa baako. Ebia meka biribi deɛ Broni frɛ no seven wonders of Asante Akyem. Yɛbɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛde biribi bɛsi yɛn ani so na mmaabu titire no wɔanya adwuma ayɛ a ɛnsɛ sɛ wɔtu kwan. Yɛda mo nyinaa ase. Ɔmo te nsa ne ho mmɔpɔ. Ɛnyɛ ɔno a anka saa dwumadi anim dede de besi aha. Enti yɛda Awurade ase aseda no a yɛyɛ mu ntontom ka ne din. Yɛase da ɛtɔ so mmienu kɔ Nana Ɔsɛe Dakwaa a ɔtɔ so mmiɛnsa, ɔne ne mpanimfoɔ. Wɔn na ɛtenaa ase na wɔhyehyɛɛ saa nhyehyɛeɛ yi, ɛmaa saa dwumadi yi aba so. Nana. Wo dɛ, me mepɛ ma no a na minhu nea menka, minhu aseda a memfa mma wo. Ade a woyɛ no, ɛnwanwan na ɛboro batansa kuroduo, yɛ nteaseɛ ne adwendwen so. Na na Onyame nhyira wo, ɔte? Ɔma ne nhyira a emu nka no so mma wo. Ɔnhyira wo, nhyira wo, nhyira wo kɔsi sɛ wobɛyɛ nhyira. Yɛda wo ase. Na yɛase dɛ ɛtɔ so nso kɔ. Ahemfo ahodoɔ ne ahemmaa ne a wɔn anante wɔn aforo mfidi hodoɔ aba abɛboa na na to nsa frɛ wɔn wɔn a ɛne ne hwammɔ. Me maame nom, me nana nom, asedan ne ɛyɛ yie ne ntontom nka mo din. Ahemfo ɛfiri nkuro hodoɔ nso baeɛ bebree kɔ nanso Onyame mfa wɔn nkɔgu asomdwoeɛ mu. Onyame ma obi biara ani so ɛde ho mmram. Ɔnka mo ho akɔneasa nyinaa mu. Yɛda wɔn nyinaa ase. na yɛkɔ so ara da ase wɔ ɛma anadwo anwumadu akyi me ara me ba no. Owura, animuonyam kɛseɛ na woahyɛ Nana, obi wɔ hɔ a anka wɔmma. Yɛda wo ase. Nyame nhyira wo. Kɔ so ara na boa ɔman yi. Ka Nana ho na ɔman yi ntu mpɔn na Pɔtɛnsa yi nya animuonyam. Yɛkɔ so a MC ne nkurɔfoɔ a ɔmaa wɔn baeɛ nyinaa Onyame nhyira mo Ɔnhyira mo nhyira mo nhyira mo Hyɛmane nhyira mo nka ne so ma mo Obi biara a ɔbaa Port Nsa Kurobɛn Nurses ɛbaa ha Adwumayɛfoɔ ahodoɔ Obi biara a ɔfiri baabi baeɛ Mo nyinaa Onyame nhyira obi biara Anadwo yi a yɛkɔ dɛ Wɔmmɔ yɛn nyinaa ho ban ɛfiri saa mmerɛ kɔ yi. Na afe a ɛbɛsi mu yi, obiara ani sɔ adi ho. Awurade ma no mmra mu. Yɛda mo ase. Amen.